Oi, dala ni dak e tek manade ni yawa. Sani pok nyathini ogonyo dhok e kul, nyathi motuoro ni nyathi machal nade? Yawa, ei, ya, to mama ni be nimna gi nyithindo ka to ok nene no ogony dhok e kul. Mina tuoro. Ngo mama ni didi ot ka. Donga yie ni to kiwinja. Otuoro ni ot ka. Eh. Otimo ang'o sani to jamni pod ni e kul. Otuoro kore kochiew. Otuoro sani kok ichiew wuog ok igol jamni oko. Ei. Nyathini nyathi machal nadi sani ne kaka oriere. Mm. Eri ka jalamo gol jamni ka ok ikul. Sani nyathini onego bed ni osegolo jamni oko. Kae to ayudo ka dho jamni ni oko to in gi nyathini ka. Aa, odhi adhiya kore ka gichiew. Eh. Eh. To ere duse? En e ot. Duse in in kanyo. To mama biane biane. Biane mino tuo. Ka golo gi gi aywecho. Biane ka mondi jaduong' koluongi tiwinjo piyo piyo. Asebiro. Wabed gi koni sani en ok bedie ot. Eh. O, Tapenji. Eh. Ang'o momiyo iketho nyathi motuoroni? Aketho tuoro nango. Sama chal kama nyathino pok ogolo dhok oko. To dongo tuoro kochiwo to nyathi nyaka ywe gokinyi. Ah, nya- nyathi ok tim kamano adwa ni nyathino obed nyathi maber iwinjo Oh, to duse ni ot ka Eh, to pi moro be nitie ka dang' alawgo tienda donge ne miyore pi inyalo luonge ipenje ane. duse wuog oko ka Ero gosebiro. biro ne chap bedo chap chap ka minwa ing'e ni nachaki minwa nyathina mahero saidi Iwacho nang'o? bi kelo pi lwoko tielo ma awachoni Ah, ol, ol, nakanya law tienda, ol, nakanya law tienda. Imondo law tienda idwa dhi kanye? Kamali jaduong' dwa dhi okinyi sani ipenjo, ino ka kelo ni chiemo ka ichamo tibet. Dogo okinyi sani iluokri, ni ok iluokri? Ah, adwa dhi kami nadhiambo kae. Kami iluokri ne tiendi? Mama, we penja penjo manono midwa penjago. Iwinjo minotworo? Mm. Wena ng'ama ng'ongo. Donge duong' ti duong'. Donge ing'e gima natimo China? Akia, nitimo ang'o? Omera anago ja China hoch ma ja China aketo ja China e lo ma jo China oringo chung' gi chien te. Magi weya weya. Omera we tan ng'ato ne tugo koda China. Iseolo pi? Eh. Ketna pigno gi ka. Donge ang'e ni duong' ka ni ni dwa miyowa gimoro kari luong ang'o? We mondi alaw tienda gimoro gimoro i. We alaw tiendo okinyi sani isepenja gimoro. Onie pigno mojwadore. Adwa timo onie gima pigno atimo. mojwadore iye kanya alaw go tienda. Kosa riti law tiendi. Omera bed piny ka mibetie no. To duse to pigni olil nade? Ongen pi ma ol- oma ora. Ah, pig- pigni ok anyal lawo go tienda ang'a maler ajaduong' maler kama. Minotuoro. Eh? Ang' imanyna pi moro alawo go tienda. Ma koro mani choro luoko Aw- tielo. Awuok kae sani. Eh. Eh. Awuo kadi. Iwe wanang'. Awe unang'o nade? Duse bug cha nitie. Donge piny onego med. Ombuk, ombuk gi kalam. Ombuk gi kalam. Wuon atuoro gi ndiko. Ija ekonomi kine ne gidhi tima e bengi. Omera un sani piny piny ma sani umine ma sani uricho. Kok ondiki ni e buk. Imaya. An ok anyal mayi. Ang'eyi maber in. Ok anyal mayi. Ah. Nyaka ndiki. Duse kel buk sa leo, adwa dhi kami na dhiambo. Akelo. Idhi yudo ka ole pi. Ang'o ma ole pi? Idwa chajo dongo iwe mulo bugni. Okay. Oh, apenji. Eh. Sukari moro matin mar ololio mar prariyo ni dong yudore e duka wakacha. Eh. Bas mane midhi kawo ne gi kawuono. Mar prariyo no. gi majan mar siling abich iwinja Eh, sikari mar pier adi ariyo. pier adi Ariyo. gi majan mar siling adi Abich. inotworo Mm. umetho gang'o Makati. makati pesa adi duse En ga si- siling prabich. kama aa to gidhi chamo dichiel Mano ok timre. Idhi nyiew negi omuogo mar siling pradi. Abi. Omuok pradi. Abi. Gichamo didi. Diri. Majand cha be gichwako go chai didi. Diri. Emomiyo aheri nyathina. Ikonya dala kama ber. Kani onge ka minune pod nigo tworo ka kende. Na awinjo marach. Riwna kwanoni. E ona kwano no kanyo pio pio. Masa ni riwo gigi ge. Omera sud gi chien sama nyathi nyathi no loso gigi. En pra biro ga bi. Siling pra biro ga bi. Rie ka wuoru twaro to fuo kamen. Siling pra biro ga bich ni. Mani ya nyambe. Idie duka kacha. Ling modi. Idie duka kacha iwinja. Eh. eh omi gigi kose mi gigi. Eh. Kikao siling adi? Abi. Mano mari. Eh. Wawinjore. Eh. Donge abich oromi? Ah, ah. Eh. Adwaro apar. Omera in be tinde idwa medo na bajet ara kaw apar. Iwinjo? Eh. Apar mari, sawa? Mm. Eh, tikelnegi gigi pesa modong' iwe e duka kanyo kamano. Eh, ka kaw bugani idwok ot kan maber kik mama Idhi duogo uchachwa gi piyo. ndiko. Idhi duogo piyo. Aduogo ka aduogo madho chae sani, los chae mikelono ka adwa naduoga madhi. Iwinja? Ah. Eh, awuok ka adwa ariera ka min adhiambo ka. Haya. Eh, to... Eh. Yawa. Lala ukae, kech nyalo nego ng'ato kiny sani to ka chamo gimoro. Oma otwar. Jaduong' ni betago ji e dala cha. En go dol tuduog, en mana koko, en mana koko ma kama iketo iti bende onge yawa. Chiemo sani Eh, chiemo miyo to. kid machwe. Ditim nang'o kata ka in. Ne kaka ichal. Iber ichiemo to wani. Ma kiwinja ka koro baba baba Piyo loko. piyo piyo piyo igol doka idhi idhi lag dok mwalo bwosian. Iwinja? Sawa. Eh idhi lag doka bwosian mwalo. Ati nyuni ko ka Abi kamina jambo ka dugo kanyo sani. Chwaki ka to kawuono ling manade ya be niga mino chwaki. Sani na ilo mako. Oguta ni we ande isi ogudu. Mako piny ngwa. Gudu wa wuona na owena. Ai. Mino chwaki. Ebe ngo wuona tuoro migo mana koko gichien ni. Dada luongi mana deri yo didek tiling aling abi gimoro nitie. Gimoro nitie okichopo ot manie kikwa gimoro. Oh, jadongo, ah, jadongo unika. Ah, to

Nyaka kwong ang'i kaka kikora gi mamano kanyo. Donge nakoni mm. ni weche mon werigo? Ah. Hmm. Kwara nokwera ni kikawe wech dhako nyaka bed gi dhako. To nyithindo to kakaladi. Eh. Otwaro gi duso romo. Sani uchumi rach. Mm. Ka med adek mm. to mar gini onge. Oh. Eh to kong'o nyaka madhi omera. Mm. Eh, nguru mit. Nguru mit, konguru mit, mag kong'o mas. Ah. Kongoro mudenda. Mano lose. Mano wa wa wa mana gini ni. Eh? Ugenya mwalo. Uge ugenya. Mera kongo mit ka duwa. Kongo mit ah. ma kongo guja. Waju timore nadi jowa. Ketno kwaju gi kai. Winjo. Eh, ya kongo ni mit jowa to mama ni beloso kongo mera. Chwanya kamon. Iwinjo? Mino chwake. Madhuru kong'o. Kong'o no an machulo. Eh, sechulo kong'o. Kong'o ni madhi ma an machulo. Uchando mino chwak mono chwaki be gi savu ugi kong'o to kong'o to sekero to. Ai, olo. Uchuwi kong'o. Eh.

Ang'onde kore ka mineno chweno. Mani bro ne Mae migowo igo. Ah, ok anegi. Ok anegi dhako cha duong' nyaka chwadie ka dhako chikore gi chien. Oh. Sani bichwado dhako kokwajo bwana. Da omera. Nanyisi niya kik ikend dhako kaka idak ni ber. Do- Mon go hoji oko ka ka ok ni idak mana China ka an to dhako nyori. Mm. An ing'e ni kata ama- amadho mana konga ni mamer. Omawe tugo bwana. Itegi oko. Itegi oko ndi. Muni waluwi mbele kanyi ni ne. Ah, kik oloye. Oloye. Dala na in onge ng'ato. Oloye. Mm. In onge ng'ato kik ibi dala na iwinjo. We alimi in ok ilima dala na. Mm. Mm. Milo chwaki. Madhukong. Milo chwaki. Wachna. Bikaw pesa ni e. Asebiro. Echwaje ni mai mera. Ma mara ma me ochwaki man ma chulo. Mano ine michulo. Eh mago to gichuli achula. Irwa pesa di. E madho siling 100 gi 50. Kenda. Eh. Eh. Idwa madho gi ng'a? Kositing'o jogi moko kanyo. E donge mana 50. Iwinjo mino chwaki. Mana kama iwuoye no, en joge ni mana kama inene. Eh, eh maki. Ama. Ok na ori ni kendi. Eh, obiro gi joge chuth. Ok na ori ni kendi. Dhako loi. Wai wo konyo ga moni dhako. Ah. Ikako go. Tinde go. Dhako go ikatoro. Ah, awe ewi yo chiega me kata oya. Mae mara. Ah. I i wuoru no tha mesomba. Kwaru no tha mesomba. Tuga. Imere sani. Ichwake mesoma. Hmm. To ma me ano ni. Ma ngi kwa gi ne ni gi monadi. Eh. Apare gi eh. Ini kia ini nyathi manyoro. Apara kadi. Gariyo. Kware gi ne ni gi eh. Koro mane omiyo ka kendo. Basi eto chuo chuo mishumba makata dhakadi. Nukenya kama kara. Kwar gi nokendo makare. Ah ah. Okukiro nyaka makare. Jatili pinyu dongo.

Aciar. Gi madho ka iwinjo. Eh. Aduogo ka sani sani. Adwa dhi rara ka. Odo madho ni. Aduogo ka. To simu ni biro wa iduogo ware koso mae mi mae mi madhe kong'o. Simu no bedo okanyo. Ma ing'eni ki madhe kong'o riwo nyaka gowi manyoro. Eh, gowi gowi manyoro weri omo. Koro onge gowi moro onge pesa moro moro iduogo madhe kong'o. Wanyo gowi manyoro to wegi weri omo. Ah, amaga ng'ado te. Eh. Ah, Onge wanyo wachie kongare. Eh. Aye ala ka aduogo. Aye. Yoro iko kiki kwa pesa wawinjore. Ah, isechulo negi. Eh, jaduong' warwa. Hmm. Idwa dhi kanye? Ala dhi ala ka matin. Indogi iwinjo. Dhi nene. Ah, ma ije fo malkong. Mm. Kong'o ibedi ga wan wan thuolo. Eh, wan thuolo. Una ng'enu kendo kong'o iwuono kong'o nyora. Ibudho oko hmm. mama no wang' no goyo. Ang'e yoki. Uya kongo nyora kongo be iwo otangi iwo otangi makarumalo kongo kumer shiwa konginyi nyako dhiambo. Biyo wada, biyo. Ama ama Imutunwago. ama ebetie yako kongo gasari kikuwo kaduwa ukashane shane. Haya, Uya haya. Dugu motegno. Tuba kongo. Dugu motegno. Kone mama ni oego. Eh, igora mama. Duog motegno Ah, manidi. Eh, abiro. Donge iwinjo? Malo kongo kik uluor. Haya. To kawuono malo kanya kulia moya ka piny donji iwinjo. Haya. Ka chieng' ko miyo wang'e ni i sama chieng' miyo wang'e ni i. Seche ema ko wambe wa wamiyo wang'wa kwa. Bi duog ilewo. Ah, kamano. Ya. Ngeyane ko awuok ka. Alora dogo lala kama tin. Eh, Haya. Ma kong'o mi ochwake ni kawuono to lose. Jaduong' nomer piyo. Kong'o inge. Ma kong'o ingo. Daka chieng' osemana me. Kiara. Doge mang'eny pere pere pere pere pere pere. Hmm.